Nyawagi. Mago to kori wera. Iwinjo ka wero wer ma serious ni era era ka kan ni ibukori ing'iya ng'iya. Donga ni mako mana wa nikech gik miwero go an buk na. Nyawagi re be wilo ngadieri ka winjo to ma serious inyisa di wer mar obis bigi ji pok ni wi. An pok na wi.
Hey.
Kare kok iwinjo join wendawa. Era era ka kan ni an.
Be njaduo. Sasa ni mimi utachi kusoma no mama. Jawa gira nyisi ni wang mwenye chabe China cha. Abe nyaka Japan wang ne do ka misungeri ek moyo jo Afrika wagi. Ne ka duogo gi gimi luongo ni ma ufa iluongo ni ufa original kata kiero kom theater. Ma ufa.
Ufa. Ne nyako we kudo wi ang'e ni nyochi seduogo e wich maliw.

Mm, profile. Eh, ni saa kakidhi. Andika, Mm. andiki Eh,
na- namba si- namba simba sendiko ya ima. password. Password asikitu yao. Ah, okay. Oh.
Hey. Hehe, nyawa. Ket photo ni kae. Hey.
Nyagiri na ka ket photo ni. Ket mari.
Imbe mara bi. Doko na- Ah, eh.

To nyako ni to omang'e simba nyawagire. Nyiri gi to tinde tima Facebook ka. Mano weri godo, mano ntiga. In ang'o miyo simbi nyawagiri ng'ene cheche in? Ang'o miyo in simbi ka nyaneno chuo kasto ato ka aneno mana jodongo wetena? Dong mana ka In kier. kanyo ineno chuo, in aneno mana chuo ka nie simbi nyawagiri ato ka simba nene jodongo Dong wetena. gino mihero gi. Nyawagire be, be wilo nyawagire kik ichwanya. Be ai buta ka segi gima nadhi timo. Anadhi
Boss. Hey, ya Facebook te ma weche ng'eny. Hey, ya. Magi to nyiri machon ma be noningawe kata kare kae kama ne dhako ni ochake wach mar chanda. Kae kama wach dhako ni ochake weche mag chanda, weche mag Facebook gi. I- Misunge timo maber ndi ikelwa si. To sim ne kaka sani ji okete gik manono Facebook ne kaka koro nyithindo gi timore Facebook. Magi ema ka nyawagire jaoda maonge luoro. Nyawagire?
Ang'o? Donja ne ot ka.
Donja ne ot ka. Gamba ne simbi no ka. Get gino penye gamba ne simbi no ka. Otimore na.
Iparo ni siri manyocha siri manyocha itimo ipane ok anyal ng'eyo. Nade?
Apenji ni asiri mane timo e sini pano ok anyal ng'eyo. Anyisi ni sani ajaduong' asebedo molony e sini. Kendo adwaro nyisi ni chakre sani nyawa giro kadwa ni nigi sim touch dalana ka. Idwa na bed gang'o?
Akoni ni ok adwa ni nigi sim touch dalana ka. Dong' mata ne mana nyiewo. Akoni ni adwaro sim baton iri kanyo. Kata kiero Motorola. Mano wach.
Nyawa gire, iduoka. Ne nyako duoka. Mano wach. Nyawa gire, awacho ni duoka. Ne mamani, awacho ni duoka ira ka. Ang'a tuori sama wuok kod nyako ing'era ni wuon dalani. Iwinjo gima nyisi. Ai adwa ni winja maler. An ema natero dhok dalau nokinyuoma. Dong' an ema nyuomi. Akoni niya. chakre sani ok adwa neno sim mar Facebook ka cha- simbi ok adwa neno gebe gama ne simno ka gama ne simno ka eh mano e gima nadwaro chakre sani ka chaka ne nigi fe- sim sim mar eh, chach oda ka ne dhi e Facebook ibro yie anang'a wan jodongo gi wan emonego wadhi e Facebook Koro. ka simbi bukore ni kia ang'o ang'owa kare mane kama wach mar no- mar dwa gi dhakoni nothaga nyawagire donjot ka Koro ikune nga koth. Nyawa gira bro mi choi ka nyugo donj koth ka. Nyawa gire, awacho ni kik akwan achiel nyar kadek. Kik akwan achiel nyar kadek. Achaka nenie gi si gi gi simu kama tachi. Yawa. Joma chunyiri gi yoroma gi sim Facebook, Facebook gi yawa Facebook.